Croeso i gyfres podlediad Pod Addysgu Colegau Cymru. Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, mae'r sesiynau deg munud hyn yn cynnig awgrymiadau dysgu ac addysgu ymarferol i ddarlithwyr addysg bellach ac ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith. Gyda chyfraniadau gan golegau o bob rhan o Gymru, mae'r gyfres yn cynnig cyfleoedd dysgu proffesiynol i staff yn y sector addysg bellach clywed am enghreifftiau o arfer gorau. Mae pedair thema allweddol, Gwydnwch, Digidol, Gwahaniaethu ac Addysgeg Safon Uwch. Am y wybodaeth bellach, ewch i wefan colegau dot cymru. Croeso i podlediad am Adnodd recordio sain, sef mot. Catrin Williams ydw i, mentor staff yn grŵp Llanrilla Menai. A Karen Vaughan Jones ydw i, a mi ydw i yn ddarlithydd yng Ngholeg Menai ar gyrsiau hyfforddi athrawon a iechyd a gofal. Mae mot ar gael mewn dwy ffordd. Ffordd gyntaf, fel estyniad i ychwanegu i G Suite, yr offer 'da ni'n ddefnyddio ar gyfer e-bost, A yn ail, mae o ar gael fel um, tudalen we. Fedrwch chi seinio fyny amdano fo fel tudalen we. Dwi'n defnyddio fo ar gyfer estyniad G Suite achos wedyn mae'n gweithio gyda Gmail, mae'n gweithio gyda Google Slides, Google Sheets, Google Docs, ond yn bwysicach yna dim, a mi wna i drafod hyn yn y podlediad yma, mae o yn gweithio yn ffantastig gyda Google Class, Google Classroom, a dosbarth Google. Y brif bwrpas o ydy er mwyn rhoi llais i'r llais adra, felly mae rhan fwyaf o'n myfyrwyr ni wedi bod yn gweithio o adra, a mae o'n hynod o braf iddyn nhw glywed ein lleisiau swynol ni o adra, a mae o'n hyrwyddo i engagement nhw mewn ffordd. hefo lot o wahanol uh, waith neu gwaith cartra neu adborth neu jyst i ddeud helo, dwi yma, os da chi'n angen i, uh, a mae'n galluogi nhw i ymateb i'r nodyn llais. Mae hyn wedyn, maen nhw'n cyfathrebu efo voice notes ar WhatsApp neu Messenger neu Snapchat a mae jyst yn ffordd er mwyn i ni wneud o mewn ffordd saff heb fynd i fewn i'r teclynnau eraill. Wyt ti 'di ddefnyddio fo o gwbl i esbonio cysyniadau neu esbonio tasgau? Dwi yn ei ddefnyddio fo er mwyn egluro tasgau neu er mwyn egluro be ydy trefn y gwaith ar gyfer yr wythnos wedyn, neu os oes angen atgoffa rhywun, 'da ni wedi bod yn cael dysgwyr yn dod i fewn i wneud adroddiadau er enghraifft, yym Mae jyst yn atgoffa nhw, cofiwch dod i fewn bore fory, cofiwch da chi'n angen dod â e, bocs bwyd efo chi er enghraifft, a bod ar y campus erbyn 9 o gloch yn y bore. Wyt ti'n ymwybodol neu ti wedi defnyddio fod dy hun i roi dy ymatebion ar lafar i gwestiynau arholiad, hynny yw bod yr athro'n darllen allan ateb perffaith? Dwi heb ei ddefnyddio fo fel fy hun yn bersonol ond dwi yn ymwybodol o bobl sydd wedi modelu atebion, enwedig hefo y ieithoedd modern fel Ffrangeg ac Almaeneg. Dwi yn ymwybodol bod pobl wedi bod yn ei defnyddio nhw er mwyn recordio clip, er enghraifft, rhywun yn dweud bod da sydd ydw i, a wedyn mae rhywun yn ailadrodd y patrwm yna, maen nhw'n clywed y rhythm, maen nhw'n clywed y sŵn. Mae yna upgrade i mot, a mae hynna'n galluogi pan dwi yn rhoi clip ar mot, mae o yn ei deipio allan ac yn rhoi do fel text box ac yn rhoi do fel y frawddeg a fel y patrwm. Felly dwi'n meddwl bod hynna'n ofnadwy o bwysig o ran ac o ran strategaethau dysgu athrawon, mae o'n hynod o bwysig oherwydd da ni gyd ddim yn dysgu ar lafar, da ni gyd ddim yn dysgu'n weledol, da ni gyd ddim yn dysgu drwy wneud. Mae jyst yn ffordd arall o gyrraedd y dysgwyr. Fysa ti'n dweud bod o'n hwyluso'r broses o farcio? ffurf yma ar gael ar Moodle a Blackboard, mi fedri di neges ar bapur neu ti'n anfon sgwennu fel adborth i stiwdant. Mae'n oer, dydy'r broses adborth ddim fel yna, mae'n broses byw, felly er mwyn fywiogi fo ac er mwyn ei liwio fo, ti'n angen dy lais. Mi fysa'r frawddeg yna wedi bod yn hynod o ddiflas ar bapur ond drw glywad yn llais hi mae o'n dod yn fyw. O ia dwi'n cofio Karen yn deud hynna. Yym a mae hynna dwi'n meddwl bod y link yna wedyn i'r dysgwyr yn hynod o bwysig. Be maen nhw'n feddwl o'n fo? Wel maen nhw wrth eu bodda. Mae'r myfyrwyr yma yn edrych ar Google Class yn y car, maen nhw'n edrych arno fo adra, maen nhw'n edrych arno fo yn ei llofftydd, felly mae jyst gallu pwyso play neu gwrandwch yn neud y byd o wahaniaeth. maen nhw yn, yn ei licio fo, a maen nhw jyst yn dweud bod o'n gwneud bob dim yn haws, o ia, dwi'n dall chi'n ddeud o. Fe dda i ddarllen o ddeg gwaith a dydy o'n cweith sy'n syncio mewn, ond pan dwi'n clywed chi'n ddeud o, dwi'n ei ddall o. A un peth da ni heb sôn am, dydy'r clip, dydy'r clip ddim yn hir, dim ond yn para am 90 eiliad. Felly mae rhaid i chi fod yn gryno sydd yn mynd i wneud siŵr bod y negas ddim yn mynd ar goll. Felly, mae hynna'n bwynt pwysig o ran ei bwrpas o. Ffantastig amdano fo, unwaith mae o ar y Google Class neu ar y slaid neu ar y be bynnag ddogfen wyt ti'n rhoi o i fewn yno fo, yr Fedri di ail ymweld o drosodd a drosodd a drosodd ac i fi, pan ti'n meddwl am effaith a pan ti'n meddwl am ymgysylltu a ti'n meddwl am pa mor bwysig ydi o, mi wyt ti yn gallu gweld, o mae sgan fi fyfyrwyr yn dweud, o dwi'n cweit yn dallt be i wneud, a mae e-bostio nôl yn dweud ti wedi gwrando ar y remote, O naddo. Wel, gwrando ar y nôt a wedyn tyd yn ôl. O na, dwi'n dallt rwan. Mae hynna i fi yn manteisio pob dysgwr achos mae eisiau meddwl, dyn nhw gyd ddim yn dysgu'r un peth, da ni gyd ddim yn licio coch, da ni gyd ddim yn licio gwyrdd, ond mae mae yna rei yn licio coch, mae yna rei yn licio gwyrdd, felly mae jyst yn ffordd o ffitio ar gyfer pob un. I mi, Y ffordd dwi licio ddefnyddio fo fwya ydi ar Google Glass ac ar Google Slides. Dwi'n gwneud bob un dim mor odd ar y G Suite Drive. Mi fedri di wneud o ar uh, PowerPoint, mi fedri di wneud o ar, ar Word, mi fedri di wneud o fel a, a yn wir, mae gen Microsoft y teclyn yna allan yn barod, felly mi fedri di recordio dy lais, mi fedri di wneud hynna. Yym a mae o'n rhoid o mewn text i chdi, ond un teclyn 'di hwn, a mae unwaith ti 'di seinio fewn, mae bob un dim G Suite wedyn, a jyst ti jyst neud o mor mor hawdd wedyn dydi? Wt ti'n me'wl oherwydd bod o'n ymddangos ar y sgrin fel symbol bach piws, ma'n tynnu dy sylw di? Ma'n weledol od bod 'di pwyso hwnna a ma' nw'n gwbod be' 'di'r y symbol yna, ti gwbod? Ma' nw'n gwbod bod y triongl gwyn efo cylch piws. O ia dwi'n gor'o' gwrando ar hwnna. Ma' Karen neu ma' 'na rywun yn egluro tu nôl i hwnna. Gallu adnabod ta unrhyw ddysgwyr gallu is o fewn dy ddosbarthiada sy'n elwa o ddefnyddio. Fedri di roid o ar gyfar pob lefal, lefal un, lefal dau, lefal chwech, dwi'n defnyddio fo fo myfyrwyr lefal pump, lefal chwech, dwi'n defnyddio fo fo lefal un, lefal dau. Felly mae o ar gyfar pawb a mae o'n hawdd, ma' fedri di recordio mewn unrhyw iaith. O ran staff sy'n yym dangos diddordeb mewn defnyddio yr offer yma pa gymorth ne' argymhellion 'sa ti'n roid iddyn nhw? Y cymorth gora' fyswn i'n roid i rywun sydd isio dechra defnyddio hyn ydi sbio ar YouTube. Dyna sut ydw i'n dysgu'r rhan fwya' o betha' achos yym hwnna ydi'r platfform fedri di goelio. Yr un sydd rhif un o ran t- yy adnodd dysgu ag addysgu, YouTube ydi y prif un. Felly, swn i'n edrych ar YouTube, achos mae yna rywun yn rwla wedi egluro sut i wneud hynna. Mi fyswn ni yn... Um, Wel, swn i'n rhoi yr amser i sign in i Google Chrome, oherwydd y funud wyt ti wedi gwneud hynna, mae'r pethau yna yna ar hyd rhedeg. Trio cofio lle maen nhw di'r broblem. Felly, os wyt ti'n seinio fewn i Google Chrome, mi fedri di gael o fel symbol bach piws ar y top yr ochr dde. Unwaith mae o yn fan'na, ti'n seinio fewn, o ia, a ti'n gofio a ti'n weld o bob bore. Felly, pan wyt ti yn cynllunio dy wers, pan wyt ti'n meddwl be dwi eisiau'r dysgwyr wneud, meddylia chdi dy hun, neu meddyliwch i chi'ch hun, Ydw i angen llais yn fan hyn? Felly, mae o'n eitha syml i fi, rhoi'r mot i mewn. Ond, mae'n bwysig peidio rhoi'r mot i fewn i bob un sleid neu bob un um, cyfarwyddiad. Mi fedri di roi fideo bach, mi fedri di roi YouTube link, mi fedri di roi lot o gwahanol bethau, ond mae eisiau amrywio yr hyn yr wyt yn, yn ei ddefnyddio i wneud o'n gyffrous ac i roi sialens i'r dysgwyr a a ti'n gallu rhoi do fel her a gymystyniad ar y diwedd jyst i ddeud wel unwaith da chi wedi gorffen hyn gwrandwch ar hwn a fedri di roi tasg bach ychwane- ychwanegol yn fanna. Fysa ti'n deud bod o'n hyrwyddo dwyieithrwydd o ran y dysgwyr Cymraeg iaith gynta sy allan cwblhau cwrs drwy Saesneg, bod o'n galluogi ti bersonaleiddio adborth iddyn nhw drwy'r Gymraeg? ti'n siarad efo nhw'n Gymraeg dwyt ond eto mae gwaith nhw drwy'r Saesneg a mewn ffordd os os 'dan ni'n defnyddio mot er enghraifft i roi'r adborth drwy'r Gymraeg ella bod y terma'n Saesneg ond ma' nhw'n ddall' ma' nhw'n dallt yr esboniad yn well drwy'r Gymraeg weithia' dydi? Yy o' 'na lot o arlunwyr Cymraeg yna 'de 'di gneud 'u addysg drw'r Gymraeg ag oddach chdi'n trio gneud rwbath yn Saesneg efo nhw 'de Dim clem. Ti fatha maths a a essential skills ond pe' oddet ti'n esbonio petha'n Gymraeg 'de, hollol wahanol, dallt o'n syth. Fedri di neud o yn Gymraeg neu Saesneg neu Ffrangeg neu Almaeneg, medri fedri neud o mewn unrhyw iaith felly. Ffordd i chdi wahaniaethu a phersonaleiddio yr hyn yr wyt ti'n ddeud i siwtio'r dysgwr. Felly, mae Mot yn ffordd o bersonaleiddio yr adborth i siwtio'r dysgwyr. A mi gei di rei sydd isio fo yn Gymraeg, Mi gei di rei sydd eisiau fo am Wenglish. Ond mae hynna'n oce, okay, dydy? Mae be sydd yn siwtio nhw. Ac pa bynnag ffordd dwi yn mynd i gael nhw i ddall beth dwi'n drio ddweud o ran dyma ti angen ei nesa, dyma be oedd yn anghywir yn y dasg yma, dyma be oedd yn dda yn y dasg yma. Mae'n mynd i ysgogi nhw i fod yn well yn y dasg nesaf dydy. Y lleclyn personoleiddio ydy mo. Yn dy farn di, oherwydd bod dysgwyr i gyd hefo dyfais, mobile ffôn neu cluniadur, wyt ti'n meddwl bod mot oherwydd bod o mor um, hyblyg yn ei ddefnydd a bod o'n cysylltiedig hefo Google yn benodol a ffonau symudol Android, mae hynna'n golygu bod mwy, mwy o ddysgwyr efo mynediad at yr adnodd yn dydy?
Wel, yndi, ond dwi'n meddwl nes i ddeud, nes i sôn yn gynharach, oherwydd bod o mor hawdd, a mae eisiau meddwl sut mae'r myfyrwyr yma yn ymgysylltu dy'r gair, dwi'n yn siŵr iawn, ond sut, sut maen nhw'n cymryd rhan yn yr hyn wyt ti'n wneud. Dim pawb sy'n mynd i fod adra mewn swyddfa, mewn stydi, hefo desg, hefo cyfrifiadur, hefo... Ond dydyn nhw ddim, maen nhw ar bwrdd gegin, maen nhw yn y rooms bar. Um, weithiau dwi wedi cael rei yn ymuno ar y ffôn a dwi'n gweld nhw'n cerdded a dwi'n gofyn, lle ti wedi bod? O, dwi, dwi ar y ffordd adra, dwi'n o'n i'n hwyr, dwi wedi bod yn lle doctor neu dwi wedi bod yn y deintydd. Maen nhw ar y mwf, dwi, dwi, dwi'n gwybod lle maen nhw. Ond

Ffantastig, diolch i ti Karen am dy sylwadau o ddefnydd MOTE fel offer rhoid adborth i ddysgwyr. Diolch i ti. Gyda chyfraniadau gan weithwyr proffesiynol y sector addysg bellach o bob rhan o Gymru, mae cyfres podlediad Pod Addysgu Colegau Cymru yn cynnig cyfres o awgrymiadau addysgu a dysgu byr y gallwch eu rhoi ar waith heb oedi. Mae'r ystod o bodlediadau yn eang, gyda sesiynau'n ymdrin â themâu Gwydnwch, Digidol, Gwahaniaethu ac Addysgeg Safon Uwch. Darganfyddwch fwy heddiw!